Ha khensa ku va mi langute chanel ya Matimba Emanuel Maluleke YouTube channel kombela mi subscribe ku chanel yi kota ku kula ku fana na ti chanel letin'wana wun'wani i ni vutisa xivutiso a ku xana why mhana mina va nga ni cheleli fole ni tshama ni yi endla contact leyi ingaku last year or last of last year mi ya ka chanel ya mina ya ka YouTube ya Matimba Emanuel Maluleke mi nge ni tlhe ni yi vuyerisa futhi ni tlhe ni yi kandziyisa futhi laya mhani va te la kaya hi xo mhani i n'wingi wa kwala mutini mhani i makoti wa kwala mutini na mikwembu ya swi tiva ku yini mhana mina va te la kaya yini hi ku lovoriwa loko ku phahliwa mhana mina a va tshuneli a gandzeleni la ku phahleriwaka kona. Mhani wa mina a va teki xinefu va fika va chela va ku ha ni chelela n'wana n'wana a nga fole hi ripfumelo ra xintu a swi tirhi mi va vutisa lava tivaka ripfumelo ra xintu va ta mi byela mhaka leyi loyi a faneleke a hi chelela fole kwala mutini i mani xana i kokwana kumbe papa. kumbe hahani kumbe sesi kumbe buti or ndzisana ya kwala mutini loko a va a ri kona kwala kusuhani loko ku ri ke ni ku na mphahlo hi siku ro phahla ku fanele ku va ku ri na munhu loyi a rhangelaka mphahlo wolowo loko ku ri ke ni kokwana va ri kona va ta hlamusela va ku hayi Ni ta wu rhangela mphahlo leyi e va nyika hahani matomu hahani va rhangela mphahlo va ku hayi ku phahlisiwa so na so na so va kha va dyondzisa na mani na sesi na hina van'wani ku hayi ma swi vona ku hina hi kurile se hi le ku fambeni loko hi sala hi loko hi famba la mi ta sala loko mi lava ku phahla mi swi endlisa so mhana mina va nge tshuneli no tshunela kwalano ivi wun'wani a ku loko ku ri ke ni. Hi mina ni le xilungwini haha ni ve le kule na ndzisana na sesi na buti leyi a fanele va ni chelela fole va le kule kumbe va le ka ni endlisa ku yini na wa ya i ya i ya xava xinefu i ti chelela wena xinefu hi wexe kwala i nga ta va i ri kona loko ku ri ke ni mhana mina ka vona ku na ntirho wo phahla va ta ya va ya chela fole kwihi le ka vona le. Loko n'wana buti wa vona a ta laha kaya a fika ku hahani va ri fanele ni cheleriwa fole a ni yi kwihi kwihi va ri hahani va fanele va ni chelela fole ve nge ngheni endlwini va teka xinefu laha mutini luwa a hi nge hi le ka hina hi le ka Maluleke va nge fiki va fika va nghena endlwini ka Maluleke va ya gandzeriwini la ka Maluleke va fika va chelela n'wana buti wa vona fole va fane va suka n'wana buti wa vona loko ri ve ni i na movha kumbe i ku famba hi tithekisi kumbe hi kwala tikweni va ta suka va ya ku le ka vona le ka vo buti wa vona or le xikhulu va ya va ya chelela mani va ya chelela n'wana buti xinefu va n'wi chelela a gandzeliweni ra ka vona loko ku ri ke ni i xitukulwana xa malume va ta endla tano. tanihileswi hahani va ta suka le ka vona va ta va ta chela fole kwihi a ka hina va fika va chelela vana va buti va fika va chela switukulwana swa buti fole or switukulu ndhuna swa buti fole va nge suki le ka vona na n'wana wa vona va fika gandzelo ka hina va fika va chelela mani va chelela n'wana luya fole because n'wana luya a hi n'wana wa kona i n'wana wa yini wa muti wun'wana. mara ku na leswiya swo va ku hayi a va ri ka vo malume ka phahliwa mi ni twa kahle ya cinca nyana kun'wana ka vo malume ku na mphahlo va ri ku laveka vatukulu hina hi na right ya ku loko va ku ku laveka vatukulu hi famba na mhani ku ya ku ya phahliwa kwihi le ka vakokwani va ri ku phahliwa vatukulu. hi fika hi tshama kwihi a gandzeliweni ku phahluriweni ku phahliwa vatukulu na hahani swi tano va ta suka le mutini wa vona leyi va nga tekiwa kona va suka na vana va vona va ya kwihi ka vona va ta ku ka Maluleke va ri ku na mphahlo ka phahliwa ku phahliwa vatukulu va ta ta na vana va vona a ni i vatukulu va ka Maluleke ku ta fika ku endleni ku cheriwa fole na vona vatukulu lava va ri kona. Mara loko va ku hayi sweswiwani le ku nga tekiwa hahani le, le ku nga tekiwa hahani ku na mphahlo mina a ni na right yo fika ni tshama a gandzwelweni ra muti luwa le ku nga tekiwa hahani loko va ri ku cheleni fole na mina ni fika ni tshama na kwalaya va chela fole ni ta ya ni ya sapota ni ta tshama le na hahani hi ri vambirhi na n'wana buti hi bula loko vana va hahani va ri ku phahliweni hi hahani wa vona. na vona lava va le ka vo mhani loko va ku hayi va ri le ku va hahani ku na phahla va ta suka va ku yini hayi hayi sapota hahani loko ku fika nkarhi wo phahla va ta ya va ya tshama le na na vona va ri vambirhi ivi hina hi phahliwa mi ni twa mi ni twisa kahle se swilo leswiya hi swi langutisa hi swi langutisisa kahle na khensa ngopfu le channel ya matimba ya manana Maluleke YouTube channel ni kombela mi subscribe dankie.